Salut d'ar tout! Taol omp ur sell hiziv war ur gambi nevez, ur gambi Black Mart dimeur. Setu evit aze ne ouian ket petra eo ur gambit, graet 'm eus un nebeud videoioù dija war ar chadenn war an tem-mañ. Ar pal zo reiñ ur pezh gwerin en digoradur hag en eskemm sortiñ ar pezhioù buanoc'h, kaout linennoù digor ha gellet tagañ buan. Setu alies ar gambitoù neuze a c'hall digas partiennoù brav e-giz ar re a zo bet c'hoariet amañ gant Émile Dimeur hag a zo c'hoarier eus penn-kentañ a-kreiz an ugentvet kantved. Setu ur gambi a grog neuze gant D-pevar ha goude D-pemp E pevar. Setu alies neuze ne vez ket komprenet gant ar re zu perak leuskel ar pezh gwerin, debret 'vez diouzhtu. Marc'heg Setri adag ar pezh-gwerin, marc'heg he frer, hag Eftri. Setu, setu pal ar Gambi aze emañ 'ba ar Gambi Blakmardi meur de vat, da lâret eo hon eus c'hoant e vefe bezañ debret ha mod-se ez afe maez hon daou varc'heg ha goude aet da Beftri ha marc'heg da Beftri. Petra am eus en eskemm d'ar pezh-gwerin? Ba setu ur pezh e-kreiz, ur pezh-gwerin e-kreiz, ur marc'heg. Hag un eskob a zo prest da zont da Sepevar ha Rastell-Bihan a c'hall bezañ graet buan ha dreist-holl ivez em eus digoret ar golonenn F amañ setu a sikouro ac'hanon da dagañ F6. Tu e enebour aze rak e oa anvet Gereben, c'hwec'h dimeur a oa alaman a seblant ha n'eus c'hoariet eskob Gepevar evit stankañ ar marc'heg ha stridioù-stu. Eskob da bep tri, ronez da bep tri, hag amañ e tagomp B6, hein, setu perak ne c'hall ket bezañ debret D-pevar evel-just, hein. A-hend-all e vefe debret B6 ha kollet an tour. Setu un eus c'hoariet Serc'hwec'h, evit difenn. Eskob e tri, mod-se e tiorromp ur pezh hag e tifennomp D-pevar, ha pezh gwirion amañ. E c'hwec'h, eskob D tri, Marc'heg Deseiz, Kastell-Bihan, Eskob Eseiz, hag aze en deus c'hoant da lakaat e holl bezioù da c'hoari. Alies an dra-se 'peus c'hoant d'ober ha pa c'hoariit er Gambi, lakaat an holl bezioù da c'hoari da vat, da gaout hor perzh fetis ha da gaout hol lec'h birvidik evit gellet tagañ an enebour. Ha setu an tour-se ne servij ket c'hoazh, neuze 'neus graet tour ev daou. Implijet 'neus ar golonenn a zo digor evel-just dre ma n'eus pezh-gwirion ebet warni. Arabat ober se hañ war ur golonenn ma vefe ur pezh-gwirion e F-pevar da skouer ne servijfe da netra. Met amañ hon eus c'hoant neuze eilañ an torioù war ar golonenn F ha diwezhatoc'h kredabl aberzhiñ war ar marc'heg amañ e F-c'hwec'h. Setu goude goude-se ez eus bet c'hoariet Kastell-Bihan neuze gant ar re zu. Hiziv on bet gouiet peurliesañ eo dañjerus memestra Kastelli eus an tu bihan hag e vez kastellet peurliesañ eus an tu bras gant rouanez Seiz ha Kastell-Hir. Setu. Neuze graet 'neus memestra Kastell-Bihan, Tour F-unan ha rouanez Apem. Setu bremañ hon eus diorret hom holl fezioù. Ur pezh gwerin nebeutoc'h zo c'hoazh hag ar re-se o deus gellet Kastelli. Setu e e e c'haller soñjal met abalamour da betra am eus-me kollet ur pezh gwerin en digoradur. Just a-walc'h klaskit gwelet penaos derc'hel gant an dagadenn amañ kaout ur steuñv evit tagañ ar roue du ma laoskont deoc'h pemp eilenn evit he annañ ar video. pemp, pevar, tri, daou, unan. Setu posubl eo c'hoari ronez getri ha ronez H-pevar amañ, da skouer, gourc'hemennoù d'ar re o deus kavet an dra-se. Ha da bedañ servij kas ar ronez betek amann, lakaat ar gwaz war H-seiz a zo taget war un dro gant an eskob, ha marteze gellet aberzhiñ e efreur-mousset gant an tour evit debriñ H-seiz war-lerc'h. Un dra all zo bet graet ivez, ha meur a zoare zo deuet da gaout amañ. Hon-eus da skarzhañ ar mare, ka setu neus kaset ar pezhioù gwerin, kreneus g-pevar, setu ar paotr-se n'oa ket aon tamm ebet. Rak war un droad, ar pezh zo dañjerus gant seurt taol eo e fiver ar pezhioù a zo A-dal d'ur roue hag alies e vez e vez dañjerus ober kement-se. Setu G-Pevar ha C'hwec'h. N'oa ket c'hoant e vefe skarzhet ar marc'heg ha gant G-Pemp lakaomp e vefe graet un taol bennaket gant ar re zu, un tour d'e aez. Aze e c'hallfen c'hoari G-Pemp. mont a rafe kuit ar marc'heg. Hag aze em eus em eus kalzik doareoù da dagañ hein en o en o zouez e c'hallfen c'hoari ronez e-pevar evit lakaat gwaz war a-zeiz. Bez e c'hallfen ivez c'hoari eskob a-zeiz marteze ha goude-se ronez H5 ha debriñ F6. Ha bez e c'hallfen c'hoari ronez H5 diouzhtu. Setu neuze n'eus ket bet c'hoant aotren an dra-se. Setu perak en deus c'hoariet H-C'hwec'h gant ar re zu enebour. Ha neuze ar gudenn a zo gant H-C'hwec'h eo e reer ur poent tarzhañ, ur poent tarzhañ da lâret eo ul lec'h ma c'haller lakaat ur pezh gwerin warnañ ha digeriñ ar blegenn, rediañ an enebour da zebriñ pe a-hend-all e vo debret. Setu da lâret eo amañ-mañ e gepemp. C'hoant 'neus da darzhañ e gepemp setu 'neus c'hoariet H-Pevar evit skoazell egile da vont da gepemp. Sepen, setu eñ klask a ra klask a ra enep chañsoù eñ klask a ra enep tagañ en ur c'hoari en ur c'hoari un dra bennak seurt-se eñ. Marteze e c'hallo debriñ e D-pevar ha goude eskob D-pevar c'hoari eskob Sepen eskemm un nebeud pezhioù. Setu ha mat vije evit ar re evit ar re zu eskemm un nebeud pezhioù ha peurliesañ pa vec'h taget an EM eskemm. hag er c'hontrel pa vir Otaga e klasker mirout ar muiañ posubl a-bezhioù evit reiñ lamm. G-pemp, H-G-pemp, H-G-pemp, hag amañ en deus en deus gwelet e oa e oa dañjerus fival ar marc'heg rak lakaomp ez afen amañ da D-pemp. N'eus ket 'met don gant ar rouanez amañ da h-pemp ? Gwelet a ri d'he c'hourdrouzan eus he lamm amañ gant ar rouanez gwarezet gant an eskob ha ma vez c'hoariet ger-c'hwer, petra c'hallan ober ? A leuskont oc'h pemp eilenn da gavout ? Setu ar respont a zo eskob da g-c'hwer, gourc'hemennoù d'ar re o deus kavet an dra-se, aberzhiñ un eskob evit distrujiñ penn-da-benn Kastell ar re Zu. ha goude evgec'hwec'h annezgec'hwec'h ha c'hwec'h ha seizh e vefe eeun er roue en noazh-rann koulzaret setu e teufe touraj daou ha lamm d'ar roue. Setu kentoc'h evit fiñval ar marc'heg, 'neus dibabet just a-walc'h debriñ E d'e bevar ar pezh a pezh a oa e c'hourdrouz a-raok. Hag amañ en defe gallet dimeur debriñ ar marc'heg ha tra ken, met kavet neus gwelloc'h sevel un dagadenn vravoc'h o kemer riskloù, setu, ha met n'eus netra a-dreuz gant debriñ ar marc'heg. C'hoari en deus honnezh H3 evit lakaat ar gwaz war H6 atav. Debret oa bet e etriñ hag bremañ tourget eo. Setu ne c'hall ket Fival ar Marc'heg ha prest eo neuze da zebriñ ha soñjet 'noa gant holl fezioù a zo a-dal d'ur roue da vat hein, dre ret e vo kavet taktikoù fetis hag ul lann marteze. Tour-se aes ? Mod-se e c'hall e c'hall ar roue achap hein, soñj 'peus evel-just ne c'hall ket fiñval ar marc'heg ha ma fiñv ar marc'heg. Tonk gant ar rouanez ha lamm. Setu tour-se aes. Get a bep c'hwec'h, evel-just da redek ha tapout ar pezh hon eus aberzhet d'hor mare. Ha kuit na zeufe ar rouanez amañ e H-seiz en deus dibabet e nemeur debriñ gant gant ar marc'heg. Mez e oa ur fazi bras hein goude bezañ debret gant ar marc'heg eo kollet a rankennefe c'hoari eskob he c'hoar gant ar soñj rouanez H-seiz roe he feiz ha mont da skoachañ amañ e E-seiz. Setu goude ma c'hegefroer eo gounezet evit ar re wenn. Klaskit kavout an doare ma 'neus gounezet, ma 'neus lakaet un termen d'ar bartienn-mañ. C'hoari 'neus, c'hoant ez a c'hwec'h. Evit tagañ G6 eh ya gourc'hemennoù d'ar re 'deus kavet se hein meur a meur a zoare a zo met houmañ zo an hini vravañ hag an hini esa marteze. Debriñ amañ gant an tourzh a-ket en-dro hein debret vo en-dro gant an eskob ha ma ran berr e c'hallan c'hoazh mont da guzhat. Ha ma tibaban kas ar marc'heg N'eo ket dibosubl kennebeut met ur wech c'hoazh e c'hallan debriñ amañ ha klask c'hoari eskob Efre'r hag Achab. Setu an dra geulañ a zo c'hoari rouanez ha c'hwec'h da vat. Ha ma vez ma vefe c'hoariet eskob he feiz e c'hallfen debriñ amañ he c'hwec'h ha reiñ lamm war-lerc'h. Soñj 'peus ne c'hall ket bezañ debret meur-rouanez abalamour d'ar stankadenn amañ, an tour zo a-dal d'ar wech, setu ne c'hall ket ar roue bezañ dindan bec'h. Evel-just neuze e oa bet c'hoariet Gerc'hwer, hein, kuit na vefe lamm, a-zec'h o-dro sant Lamm gant ar rouanez. Ha goude Gerc'hwer... Bremañ e poent aberzhiñ, setu se zo pal an dagadenn klas reiñ pezhioù evit lakaat ar rannenebour en noazh-rann hag aze-mañ en noazh-rann goude aze n'eus dilezet met goude FDAP-Gerc'hwer da skouer penaos penaos achuiñ ar bartienn ma leuskont oc'h pemp eilenn. Ro anez da bGerc'hwec'h bec'h ma ta roe da acheiz touraj daou ha lamm. E pe kajimant hein evit na ret vefe reiñ kement-se ha ma koulskoude e vefe lamm war-lerc'h hein. Goude ma vefe tapet amañ hon eus kemmet kas an tour da skouer hein hag e roin lamm war-lerc'h e acheiz hein daoust ma daoust ma vefe ur stankadenn war ma ro anez ez eus lamm memes tra evel-se. ar pezh a zo moutik. ha neuze mata da e-feiz bremañ e ranker gwelet ar stankadenn war ar marc'heg, da lâret eo ar pezh stanket amañ ne gontroll ket mui ar c'harrezennoù a zifenne a-raok. Setu an doare gwellañ da reiñ lamm zo rouanez Geaiz. Setu eñ taget div wech ar wonez gant ar roue ha gant ar marc'heg met n'eus hini ebet ne c'hall debriñ. Setu setu ez eus lamm d'ar roue. Bon sapre parti eo n'eus perzh dimeur neuze. sellomp bremañ ouzh ouzh ur bartienn all bet c'hoariet gant ar memes c'hoarier war ar memes ar memes gambiñ a neus roet e anv dezhañ neuze Blakmar dimeur. Setu m'ho peus soñj krog en deus gant D-Pevar hag amañ 'oa bet cheñchet un tamm gant ar re zu kavet o doa gwelloc'h c'hoari marc'heg e frouezh. Ha mod-se ma vefe c'hoariet E-Pevar ma vefe ket heñvel hein, amañ 'vel-just hein ma vez e c'hallont just debriñ hag F3 ne servij da netra rak ne ne zigoro linenn ebet ha ne sikouro ket ar marc'heg da zont 'maez hein. Gwelit a rit e ranker 'vel-just azasaat hein deus deus ar pezh a a ray a ray an enebour bep tro. setu n'eus c'hoariet F3. F3 a zo un taol souezhus ha dre ma kollec'h karizian ar marc'heg met hom fal a zo memestra c'hoari e pevar ha lakaat hon enebour da c'hoari d'e pemp pezh 'neus graet ha mod-se goude e pevar. Dedap e pevar ha merc'hig-se tri hon eus transposet adarre dezhe omp deuet en-dro barzh ar blegenn-lec'h ma oamp bremaik gant un urzhiolioù dishañval. Ha goude aet da bep-tri neuze, marc'hig da bep-tri, er bartienn ziwezhañ oa bet c'hoariet eskob G-Pevar evit stankañ marc'hig hag a-wech-mañ oa bet kaet gwelloc'h Kastelli-Bun gant ar re zu o c'hoari er c'houer. Setu meur a meur a zoare zo. Amañ e klaskimp c'hoazh sevel an dagadenn damheñvel war war askell ar roue gant neuze eskob Gepemp da gentañ, stankañ ar marc'heg, eskob E-Seiz, eskob Detri o tagañ H-Seiz hein. Ne servijfe da netra reiñ ur bec'h amañ en gwirionez hein. Gallout a rafe ar re zu eskemm o se pe lakaat o fezh-gwerin tra be ken. Setu gwelloc'h lakaat-mañ e Detri, Marc'heg Deseiz, Kastell-Bihan, Kastell-Bihan, ha bremañ neuze e rankan kas ma rouanez ba'r jeu. Setu neus dibabet c'hoari rouanez e-unan aze zo un taol-levr eo vez gwelet c'hoa- kalz el linenn gambit-mañ dre ma c'hall ar rouanez dont da H-pevar war-lerc'h. Hag atav war giz ar Parti en a-raok e lakaomp gwazh war ar chaise ha gwazh war ar marc'heg. Be c'hwec'h o deus evit ar poent eo dispont ar re su penn-da-benn ne soñj ket ne soñj ket dezhe e vint flastret ken buan. Rannyezh H pevar. Ha Gerwer. Ha perak Gerwer neuze? Amañ, ma ne vez graet netra gant ar re zud a skouer ma vez c'hoariet un taol bennak evel Eskob Besseiz, e c'hallfe ma marc'heg dont da e-penn. Ha goude ha goude Rodrozan, ma em lakaomp ma ma vefe e-penn ma, aze eo Rodrozan gounit diouzhtu, ma leuskont doc'h pemp eilenn da ehanañ ar video. Tri, daou. Unan, ha meur a zoare a zo, met gallout a ran amañ debriñ e deseiz. Ha ma vefe adtapet gant ar rouanez bremañ e teban gant an tour pe gant eskob ar marc'heg. Setu e lâran difenner H6 ha ma vefe addebret, 'mije ket 'met debriñ amañ e H6, gwarezet gant ma eskob, ha lamm d'ar roue c'hoazh. Marvatoc'h kustumet bremañ gant an tem-se. petra a c'hall ar re zu ober neuze? ma klaskont c'hoari H-c'hwec'h evit difenn H-seiz hag aze e c'hallont aberzhiñ diouzhtu. Reiñ a ran ur pezh a-enep daou bezh gwerin, setu e koll an danvez, met sellit ouzh ar roue, n'eus pezh gwerin ebet da zifennañ ken. Setu bremañ e vo aes a-walc'h tagañ dreist-holl Pa z'eo digoret amañ ar golonenn F be c'hallin neuze lakaat da dremen ma zour mod-se tour F3, tour G3 H3. ha n'eus ket kalz traoù d'ober da skouer goude eskob B6 ha ma c'heg G5 e c'houltro 'zan eskob H6. gwarezit div wech hag e ro Trozan kas an tour hein bremañ gant F pevar hag H pevar ha n'eus n'eus netra d'ober amañ koll eo dezhe gwirionez evit ar re zu. Setu e oa bet c'hoariet Gec'houer evit stankañ beskelenn an eskob. Ma poellek oar. Marc'heg e pemp, aze e ro dezhañ debriñ e d-e-seizh ma vefe addebret gant ar marc'heg e tebfent an eskob, gwarezet gant rouanez, ha war un dro a rafent forc'higell ? Setu marc'heg da bep pemp, de da bep pemp, marc'heg de pemp, mod-se e vez difennet an eskob, hag amañ, arabat debriñ diouzh tu e de pemp, ha o soñjal e vo addebret hag e ta pemp an eskob, diwallit mat, aze e c'hall bezañ debret omp eskob deomp-ni, ha, ha taget hon bro honnezh ouzhpenn. Setu, Un doare boutin da dagañ pa vez toulloù morse koshtet ar roueed du war ar c'hazezennoù du just a-walc'h zo lakaat an eskob e f-c'hwec'h. Gortoz 'vefe debret, pezh zo c'hoarvezet amañ, ha debriñ gant ur pezh gwerin ha goude-se klask reiñ lamm e g-seizh o kas ar rouanez morse, rouanez h-c'hwec'h ha rouanez g-seizh lamm. Goude eskob sepemp berr, roue h-unan, ha tour e eizh. e ranker kavout un doare d'en em zifenn en ganer gant ar re zu rak aze ma ne vez ma ne vez graet netra ispisial gant ar re zu evel eskob Beyssage ez eo din dont da achouer ha n'eus doare doare ebet da wareziñ diouzh al lamm nemet reiñ er rouanez ar pezh vefe fall evel-just. Setu 'neus graet tour e aez gant ar soñj kas en-dro e eskob da e feiz. Bo bremañ, penaos derc'hel gant an dagadenn amañ ? Pemp, pevar, tri, daou, unan. Setu amañ c'hoazh ez eus ur bern doareoù. An doare efedusañ n'eo ket bet c'hoariet gant Dimeur. Doare efedusañ a zo kas ar marc'heg. Eus e pevar. Betek get pemp evit lakaat gwazh war ar chaise. Lakaomp 'vefe c'hoariet amañ Eskob he feiz, e c'hallan dont gant ar marc'heg aze e Rodoz an Lann, ha ma tibab c'hoari un dra bennak evel evel H-pemp, ha goude-se 'vo meur a meur a zoare da da lakaat reuz. An hini simplañ kredapl a vefe a vefe kas kas ar pezh-gwirionez e g-pevar evit evit debriñ war-lerc'h e HPM ha distrujiñ penn-da-benn. Un eil doare a c'hallfe bezañ aberzhiñ e gerc'hwer ha goude FDAP gerc'hwer c'hoari da skouer rouanez e-pevar hag aze welit hein eo gourdrozet gerc'hwer hag a-eizh war un dro. Se zo re diaesoc'h kredapl ha kreñvoc'h. Bez' e oa ivez F-seizh-berr ha marteze ho peus gwelet an dra-se a c'hounez un tour dre ma ma ra ur c'hoarigelc'h dre ar roue hag un tour. Met marteze ho peus kavet mennozh dimeur ha zoken madal c'hoant 'neus bet neuze da gas un tour aze evit tagañ H-seizh. Graet 'neus tour F-tri neuze. Ha E-pemp, tu ar re zu normal a-walc'h, hein, mod-se gant an eskob e vez kontrollet H-tri. Tour ha de-unan ? Gwelet a rit alies e vez pouezus implij holl e bezhioù arabat klask da gaout gant ur pezh bezaou hepken ha ne z'aio ket en-dro. Aze e lakaont an tour tal-ouzh-tal d'ar rouanez hag e c'hourdrozont neuze. Debriñ e gerc'hwer ? Dre m'emañ gwarezet ma zour gant ma marc'heg e c'hall ket bezañ debret gant ar rouanez hag e c'houdrozan a bep seurt tagadennoù dizoloet. Ha goude eskob Derc'hwer neuze en deus graet eskob e pevar ha mod-se e-stañk an eskob hag àr an tour, tour Baiays. Ha bremañ penaos gounit ur splet bras gant ar re wenn ? Kaout a rit ehan-ar video ha respont a-benn pemp, pevar, tri, daou, unan. Trawalc'h eo c'hoari rouanez ha c'hwec'h ar pezh 'oan mennozh ha marvat 'peus soñjet en difenn Escope Face. Met bremañ, ma jeu dit mat, gure eo taget hon rouanez met ni dag rouanez ar re zu ivez. E keit-se e ranker jediñ betek na vije vije ket mui taol redius ebet da jediñ. Amañ da skouer, e c'hallomp debriñ ar rouanez ha ma vez adtapet gant an tour ben ez eo din Fival hein, pezh zo c'hoar- c'hoarvezet er bartied. Ha goude-se neuze e oa bet gounid aes a-walc'h hein gant gant dimeur. Ha ma vefe bet debret rouanez ar re Wenn, siwazh, hemañ n'eo ket diorret c'hoazh setu perak e ranker diorren sortiñ al levezioù, gallout a ran debriñ un tour, eskob he feiz, hag amañ n'eus ket kalz traoù d'ober, ha stanket pezhioù a rezu penn-da-benn, un tour nebeutoc'h, a-se vo gounezet. Buan a-walc'h ha gant ar re wenn, goude, da skouer marc'heg e seizh, roue a seizh ha tour da befeiz, lamm d'ar roue. Setu neuze penaos e oa bet flastret c'hoazh an enebour gant ar Kambi Black Mortimer. Ali a ran deoc'h klask c'hoarignañ ha ma faot deoc'h gouzout hiroc'h diwar e benn, deuit e darempred ganin. Setu, ken ar hent a dro !